Salam mähriban doganlar! Hytaý dilini türkmen dilinde öwrenýärin atly kanalyma hoş geldiňiz! Bu günki sapagymyzyň esasy mazmuny täze sözlerden ybarat bolup durar. Ýagny bilşimiz ýaly, bizeýem iki-üç wideo boldy hytaý dilini öwrenip gelýänimizden bäri. Şol esasy wideolarda hem Hytaý dilini öwrenmek üçin näme zatlary bilmeli barada aýdyp geçildi. Bu günki wideomyz bolsa şol başdaky üç etabyň üçünjisi bolup durýar, ýagny ieroglyflar hakynda. Indi biz her kimiň isleýşi ýaly, ýagny käbir öwrenijilerde şeýle düşünje bar, Hytaý dili diýilse, görne ieroglif öwrenip başlarmyka diýip düşünýärler. Ýok, ilki ierogliflere geçýänçä öňünde Biraz bilmez zatlarymyz bar. Olary öwrenenimizden soň ieroglife geçýäris. Ine şu günki wideo hem şondan ybarat bolup durar. Ýagny biz täze sözleri öwreneris. Şol täze sözleriň içinde şu ieroglifleri nähili ýazmaly we olary nähili okamaly. Ine gysgaça şular barada bolar. Onda näme, bir minutymyzam sarp etmän göni öwrenmäne başlalyň. Biziň ilkinji sözümiz hem salamdan başlar, ýagny hytaý dilinde salam diýmek Ni hao, Ni hao. Görýän bolsaňyz, sözüň sözde iki bogun bar, ýagny Ni we Hao. Hersiniňem üstünde tonlary bardyr. Olar hem haýsy tonlar? Elbetde, üçünji tonlar. Geçenki wideoda tonlar barada aýdyp geçemde bir zat belläp geçipdim ýagny käbir ýerine bilmeli ýerleriňiz bar diýip. Ana şo bilmeli ýerleriňiň birinjisi hem şu ýerde. Ýagny iki sany üçlük ton gelse sözüň içinde şonuň birinji ton daky üçünji ton. Göni ikinji tona geçýändir. Ýagny iki üçlük ton ýazylýar. Ýöne aýdamyzda ikinji tonu gaçyryp aýdýarys. Ýaňky mysaly alsak, Ni hao, ni hao. Üns berseňiz, men iki sany üçlükde okaýan däldirin, ni hao diýýän däldirin. Göni ikinjä geçirýän, ni hao. Ine şeýleräk. Indi bolsa ikinji sözümize geçeliň. Ýagny ikinji söze geçmezden öň birinji sözi gowy öwrenýäs we şu üstünde hem ikinji sözi öwreneris. Ýagny ni hao daky ni bu sen diýmek. A şol ýerdäki hao bolsa gowy diýmek. Ony ikisini goşmak bilen salam bolýar. Aýratynlykda aýtsak, indi syn gowy bolýar. Ýöne bu ýerde bize ýene bir zat çykýatanok, olam biziň işligimiz. Häzir işlik hakda-da aýdyp geçmekçi. Ýöne ilki şuny belleýäs. Ýagny ni, bu syn bolýar, haw, bu bolsa gowy bolýar. We biziň üçünji sözümiz bu işlek sözi bolup gidýär. Ýagny şul işlek hytaý dilinde iň esasy we iň möhüm işlekleriň biri hasap edilýär. Näme üçin? Sebäbi sözlemde başga işlek ýok ýagdaýynda şul biz işlege daýanmaly. Ol hem ş. Ş türkmen dilinde aýdamyzda ol bolmak bolýar, ýagny dyr-dyr goşulmany berýär. Elbetde biz sözlem içinde ony terjime edemizok. Mysal üçin. Sen çynar diýjek bolsak, ilki eýesi, soň işligi we onuň dolurgyjy bolup gitmelidir. Ýagny, Ni szy çi na. Ni szy çi na. Bura gaty bir kyn däl. Şeýle dälmi? Indi şu şyny biz ýaňy barlykda sözem düzdük, indi onuň ýoklugam bar. Ýagny, sen çynar dälem diýip bilýäs. Şeýle dälmi? Onda nähili ony aýtmaly? Ýagny, islendik bir sözlemi ýokluk etjek bolsak, işligiň öňüne ýok sözüni goşaýmaly. Mysal üçin, Sen çynar däl, bize däl sözüň soňuna, hytaý dilinde bolsa şol işdiň öňünde goýulýar. Ýagny, Ni bu shi ti na. Ni bu shi ti na. Üns berýäňizmi? Hasam siz nämä üns bermeli? Ýokluk sözüne. Ýagny, ýokluk sözi hytaý dilinde näme diýilýär? Oňa bu diýilýär. Bu, ýagny b, u we dördünji tonna. Bu, bu-da diýmek, ýok diýmek. Biz indi size muň barlyk formulasyny, ýokluk formulasyny öwrendik. Ýöne biziň üçünji formulamyz galy, hökman bilmelimiz. Ol hem sorag sözlemi. Islendik bir sözlemde barlygam bolýar, ýoklugam we sorag sözlemem bolýar. Indi şonuň sorag sözlemini nähili düzmeli? Sorag sözlemi düzmek üçin sözlemiň soňuna bir söz goşulýar. Olam hytaý dilinde ma diýilýär. Ýagny hiç hili tonsyz m-a, ma. Indi mysal üçin, Sen çynarmy? diýjek bolsak, nädip düzeris?

Kynçylyk çekeniňiz barmy? Düşünmeýän ýeriňiz barmy? Hokman ýagdaýda kommentariýada görkeziň. Şeýtmek bilen men siziň ýagdaýyňyzy bilip duraryn. Gelin ýene bir at sözüni öwreneliň. Ýagny molym sözüni. Molym sözi hytaý dilinde lao shi, lao shi, bolýar. Ýagny iki bogun, birinji bonumyz üçünji ton, ikinji bonumyz birinji ton. Indi bi bu molym sözüni hem ýoky, barlyk, ýokluk, sorag sözlemine salamyzda nähili bolýa? Mysal üçin, Sen molym, nirşi lawşy, nirşi lawşy. Ha, eger-de sen molym däl diýjek bolsak, onda näme bolýa? Elbetde, şy işligimiň öňüne bu ýokluk goşulýa. Ýagny,

Geliginde bolsa, hemmäňiz birlikde bir gönükme işläliň we şol gönükmäň üsti bilen geçilenlerimizi gaýtalalyň. Gönükmäniň şerti, men size hytaýça aýdaryn, siz bolsa şoň terjimesini kommentariýada ýazmagyňyzy isleýärin. Ýagny, Ni hao, ni hao, Lao shi, Lao shi, Bu, bu, Haw. Haw. Mah. Mah. Nji. Nji. Eger jogaplaryňyz dogry bolsa, men hokga ýagdaýda, ony laýk bilen tassyklaryn. Ine mähriban doganlar, şu günki sapagymyzyň esasy mazmunlary şulardan ybarat. Ýagny biz şu günki sapagymyzyň. dowamynda salamlaşmany, sözlem düzmäni, ýoklugyny, barlygyny we sorag sözlemi barada birnäçe zatlary öwrendik. Eger-de sapak düşnükli bolsa, maňa laýk goýmagyňyzy, agza bolmagyňyzy hem-de aşakda kommentariýada düşünmän ýerleriňizi görkezmegiňizi sizden isleýärin. We elbetde hem bu wideony öz dostuňyz bilen paýlaşmagyňyzy isleýärin. Ýöne näme mähriban doganlar, indiki sapak görüşýänçäk, hoş sag boluň!